Jena forsi l-aktar magħruf għal kitba tiegħi għat-tfal. Allura speċi dak li jkun forsi jgħid orajt dak tibqa' tfal le mhuwiex. Provajt fiha nesplora anke emozzjonijiet tiegħi stess. Tal-aħħar għaddejt minn żmien daqsxejn waħda negattiv u ovvjament Bdejt jiena stess personalment nesplora ħafna affarijiet bħal huma d-dieqa pereżempju. Nipproġettom ġo nies li hemm madwari. L-ewwel qed pubblikazzjoni importanti ħafna ħafna ħafna fl-opinjoni fqira tiegħi għalija. Naħseb li waħda mill-aħjar xogħlijiet li qatt għamilt. Eh, niftaħar ftit hawnhekk, korrett, ma ġara xejn daqshekk naħseb

Biex ngħidlek ikun qisu wieħed ieħor 200 kelma kull storja. Imma il-kunċett kollu tal-mikrostorja hi illi f'mod fil-qosor ħafna tgħid ħafna. Kull waħda minn dawn l-istejjer tirrakkonta l-ħajja letteralment ta' mit karattru, mit persuna, mit Maltin, jew inkella barranin li jgħixu Malta biex ngħidlek. Kull waħda minn dawn il-persuni għaddejja minn xi trawma jew għaddejja minn xi ħaġa. Titratta d-depressjoni, per eżempju, jitratta l-istupru, jitratta l-violenza domestika, ta' vinti, pedofilja. Kull element illi għamil is-soċjetà li hi b'xi mod huwa esplorat f'mod fittizju f'dawn l-istejjer. Issa, normalment, kodba għal-gbar ma nillustrawhomx. Ehm, għaliex, għax il-kbar ovvjament ma għandhomx bżonn dik l-għajnuna l-immaġinazzjoni li għandhom bżonn it-tfal. Imma f'dan il-każ, il-tpenġijiet tal-karattri li għamilt line work biex ngħidlek huma kontinwazzjoni tal-istess kitba. Mela, rari nagħti deskrizzjoni fiżika fil-kitba nifisa, għaliex nidħol mill-ewwel biex ngħidlek fil-pern tal-karattru dak li jkun. Imma rrit illi jekk jista' jkun nagħti xebħ ukoll tal-persuna biex ikun hemm storja kompluta ta' dik il-persuna. Mela, barra l-200 kelma miktuba, hemm ukoll ammont kbir ta' linji li waslu biex ngħidlek il-karattru ta' dak li jkun. Daqqa l-impenġi xi ħaġa u bat toħroġ kitba minna u daqqa speċi nikteb un bat nillustra, ma f'dal każ il-kitba kienet l-iktar importanti. Allora speċi il-kitba li saret l-ewwel, l-illustrazzjoni biex ngħidlek saret fuq il-kitba. Imma jiena u nikteb Kien ikolli quddiem għajnejja dik il-persuna. Allora meta jiena ġejt biex nagħmel illustrazzjoni, dejjem ħarġet biex ngħid hekk dik il-viżjoni tal-karattru li jiena nkun ħloqt. Li provajt nagħmel huwa rrid nipproġetta emozzjonijiet differenti, uħud minnhom tiegħi, uħud minnhom nħoss f'ħadd ieħor. Sitwazzjonijiet differenti, uħud minnhom li għaddejt minnhom jien, naf depressjoni. Sewa kultant biex tilaf ftit mal-alkoholiżmu għax Għan kultant biex tattakka ftit il-xorb naqra żejjed. Imma bat anka affarijiet bħal pereżempju addizzjoni għad droga li jiena qatt ma kelli, ċerti ċerti dipendenzi li żgur li qatt ma kelli, imma li ovvjament rajt fuqhom u li anke naf sħabi u nies oħrajn li għaddew minnhom. Biss mhux il-karattri kollha huma nies li jiena nafhom personalment, huma anzi huma ftit ħafna dawk Il-karattri li huma bażati fuq nies li nafhom jien, fil-maġġor parti il-karattri huma ħolqien. Sewwa, imma ħolqien li perswas kull min se jaqrom se jħoss affinità magħhom. Għax il-koll xi darbi oħra għaddejna minn uħud minn l-emozzjonijiet li hawn f'dan il-ktieb.